Petrniń birinshi xatı, birinshi bap. Iysa Masixtiń elshisi Petrden Pont, Galatiya, Kappadokiya, Aziya hám Bitiniya úlkelerine tarqalıp ketken, sol úlkelerde jat jerli bolıp jasaǵan Quday tárepinen tańlap alınǵanlarǵa sálem. Iysa Masiyxqa boysınıp, Onıń qanı ústilerińizge sebilip tazalanıwıńız ushın, Quday Áke sizlerdi ázelden-aq tańlap aldı hám Muxaddes Ruwx sizlerdi muxaddes qıldı. Sizlerge miyrim hám tınıshlıq mol-mol etip berilsin. Iyemiz Iysa Masiyxtıń Ákesi Qudayǵa alǵıslar bolsın, sebebi Ol Óziniń sheksiz miyrim-shápááti menen bizlerdi jańadan tuwıldırdı. Sonlıqtan Iysa Masixtıń ólimnen tiriliwi arqalı bizlerge joǵalmaytuǵın úmit berdi hám shirmeytuǵın, pák hám eskirmeytuǵın bir miyrasqa eristirdi. Usı miyras sizler ushın aspanda saqlawlı tur. Zamannıń aqırında ayan bolıwǵa tayar turǵan qutqarılıwǵa erisiwińiz ushın, sizler isenimińiz arqalı Qudaydıń qúdireti menen qorǵalmaqtasız. Usı sebepli quwanıp, shadlanıńlar. Házir qısqa bir waqıt hár túrli sınawlarǵa ushıraǵanıńızda azap shegiwge tuwra kelse de, bul isenimińizdiń taza bolıwı ushın paydalı. Óytkeni ot penen tazalanǵanda joq bolıp ketetuǵın altınnan qımbatlıraq bolǵan isenimińiz sınawdan ótip, sizler Iysa Masix kelgende maqtaw, dańq hám húrmetke sazıwar bolasızlar. Sizler Masixtı kórmegen bolsańız da, Onı súyesizler. Házir Onı kóre almasańız da, Oǵan isenip, sóz benen aytıp jetkiziwge qıyın bolǵan bir ájayıp hám ullı quwanısh penen shadlanbaqtasızlar. Sebebi isenimińizdiń nátiyjesine, yaǵnıy janlarıńızdıń qutqarılıwına erisesizler. Sizlerge beriletuǵın miyrim haqqında payǵambarshılıq etip aytqan payǵambarlar bul qutqarılıw tuwralı muqıyatlap izlenip izertledi. Olardıń ishinde bolǵan Masixtıń ruwxı, Masixtıń shegetuǵın azapları hám sol azaplardan soń keletuǵın ulılıq haqqında aldın ala bildirgende Olar bulardıń qay waqıtta hám qalay bolatuǵının izertledi. Olardıń izertlep aytqanlarınıń ózleriniń zamanında emes, al, sizlerdiń zamanıńızda bolatuǵının Quday olarǵa ashıq bildirdi. Bulardı, yaǵnıy Xosh Xabardı aspannan jiberilgen Muxaddes Ruwxtıń qúdireti menen járiyalawshılar sizlerge házir járiyaladı. Hátte, perishteler de bulardı biliwdi qattı qáleydi. Solay etip, aqıl-oyıńızdı is-háreketke tayarlap, sergek bolıńlar. Iysa Masix kelgende sizlerge beriletuǵın miyrimnen tolıq úmit etińler. Til alǵısh balalar sıyaqlı bolıp, Qudaydı bilmegen ótken ómirińizdegi jaman qálewlerińiz boyınsha jasamańlar. Kerisinshe, sizlerdi shaqırǵan Quday muxaddes bolǵanı sıyaqlı, sizler de hár bir is-háreketińizde muxaddes bolıńlar. Óytkeni bılay dep jazılǵan. Muqaddes bolıńlar, sebebi Men muqaddespen. Hesh kimniń bet júzine qaramay, hár bir adamdı islerine qaray húkim etetuǵın Qudaydı Áke dep shaqıratuǵın bolsańız, jat jerli bolıp jasaytuǵın bul dúnyadaǵı ómirińizde Qudaydan qorqıp jasańlar. Xabarıńız bar, ata-babalarıńızdan qalǵan paydasız ómir tárzinen gúmis yamasa altın sıyaqlı Ótkinshe nárseler menen satıp alınbadıńlar. Al, Qudaydıń minsiz hám kemshiliksiz Qozısı bolǵan Masixtıń biybaha qanı menen satıp alınıp qutqarıldıńlar. Quday dúnyanı jaratpastan burın, usı maqset penen Masixtı tańlap alıp, Onı bul aqırǵı kúnlerde sizler ushın jiberdi. Onı ólimnen tiriltip, Dańqqa eristirgen Qudayǵa Ol arqalı isenesiz. Sol sebepli isenimińiz hám úmitińiz Qudayǵa qaratılǵan. Haqıyqatqa boyısınıw arqalı óz janlarıńızdı gúnadan tazalaǵanlıqtan tuwısqanlarıńızdı tuwısqanlıq súyispenshilik penen súyesizler. Solay etip, bir-birińizdi shın júrekten súyińler. Sizler óletuǵın násil arqalı emes, al ólmeytuǵın násil arqalı, yaǵnıy, Qudaydıń tiri hám máńgilik sózi arqalı jańadan tuwıldıńız. Óytkeni. Pútkil adamzat shópke uqsaydı, onıń barlıq sán-saltanatı da dala gúlindey. Shóp quwrap qalar, gúller tógiler, biraq Qudaydıń sózi máńgi saqlanar. Usı sóz sizlerge járiyalanǵan xosh xabar. Petrdiń birinshi xatı, ekinshi bap. Sonlıqtan hár qanday jamanlıqtı, hár qıylı ótirikti hám eki júzlilikti, kúnshillikti hám hár qanday ósekti qoyıńlar. Jańa tuwılǵan náreshtelerdiń ana sútine qushtar bolǵanınday, sizler de ruwxıy taza sút bolǵan Qudaydıń sózine qushtar bolıńlar. Sonda azıq alıp ósip, qutqarılasızlar. Sebebi sizler Iyemizdiń jaqsılıǵın tatıp kórdińler. Adamlar kereksiz dep taslaǵan, biraq Quday tárepinen tańlanǵan biybaha tiri tasqa, Iyemiz Iysaǵa kelińler. Sizler de tiri taslar sıyaqlısızlar. Sonlıqtan Quday sizlerdi ruwxıy ibadatxana salıwda qollanıp, Iysa Masix arqalı Ózine unaytuǵın ruwxıy qurbanlıq beriwińiz ushın muxaddes ruwxaniyler qılıp atır. Óytkeni, Muxaddes Jazıwda bılay delingen. Mine, Men Ózim tańlaǵan biybaha bir tastı, múyishke qoyılatuǵın tiykarǵı tastı Erusalimde ornataman. Oǵan isengen adam hesh qashan uyatqa qalmaydı. Isenetuǵın sizler ushın bul tas qımbatlı. Al, isenbeytuǵınlar ushın ol. Qurılısshılar kereksiz dep taslaǵan tas úydiń múyeshiniń tiykarǵı tası boldı. Jáne de. Súrniktiretuǵın hám qulatatuǵın jartas boldı. Isenbeytuǵınlar Qudaydıń sózin tıńlamaǵanı ushın súrnigedi. Bul olardıń táǵdirine jazılǵan. Biraq sizler Quday tárepinen tańlanǵan adamlar, patshanıń ruwxaniyleri, muxaddes millet hám Qudayǵa tiyisli xalıqsız. Sizler ózlerińizdi qarańǵılıqtan Óziniń ájayıp nurına shaqırǵan Qudaydıń tań qalarlıq islerin járılaw ushın tańlandıńlar. Bir waqıtları Qudaydıń xalqı emes edińler, biraq endi Qudaydıń xalqısız. Bir waqıtları Qudaydıń miyrim-shápáátin bilmegen edińler, endi bolsa Onıń miyrim-shápáátin aldıńlar. Súyikli tuwısqanlarım, bul dúnyada jat jerli hám qonaq bolǵan sizlerge jalbarınaman, Janıńızǵa hár qashan qarsı turatuǵın deneniń jaman qálewlerinen qashıńlar. Isenbeytuǵınlar arasında hadal ómir súrińler. Olar sizlerdi jamanlıq islewshiler dep ayıplasa da, jaqsı islerińizdi kórip, Quday keletuǵın kúni Onı alǵıslaydı. Iyemiz Iysa ushın, adamlar ornatqan hár qanday hákimshilikke boysınıńlar. Joqarı biylikke iye patshaǵa hám jamanlıq islewshilerdi jazalaw Jaqsılıq islewshilerdi xoshametlew ushın patsha tárepinen jiberilgen hákimlerge boysınıńlar. Sebebi Quday sizlerdiń jaqsı islerińiz arqalı aqılsız adamlardıń ósek sózleriniń toqtawın qáleydi. Al sizler azat adamlarsız. Biraq azatlıǵıńızdı jamanlıq islew ushın paydalanbay, Qudaydıń qulları bolıp jasańlar. Hámme adamlarǵa húrmet kórsetińler. Iseniwshi tuwısqanlarıńızdı súyińler. Qudaydan qorqıńlar. patshanı sıylańlar. Hey, qullar, xojayınlarıńızǵa boysınıńlar. Olardıń tek jaqsı hám miyrimlilerin ǵana emes, al qatalların da tolıq húrmet etip, boysınıńlar. Eger kim de kim nahaq azap shekkende Qudaydı oylap, azaplarǵa shıdasa, Bul Qudayǵa unaydı. Eger gúna islegenińiz ushın tayaq jegenińizde shıdasańız, bul sizlerge abıray áperer me eken? Biraq, jaqsılıq isley tura azap shekkenińizde shıdasańız, bul Qudayǵa unaydı. Óytkeni Quday sizlerdi usı ushın shaqırdı. Masixtıń Ózi sizler ushın azap shegip, Onıń izinen júriwińiz ushın órnek kórsetti. Ol gúna islemedi. Awzınan hesh jalǵan sóz de shıqpadı. Masqaralanǵanda hesh kimge masqaralaw menen juwap qaytarmadı. Ol azap shekkende de hesh kimdi qorqıtpadı. Al, ózin ádillik penen húkim etiwshi Qudaydıń qolına tapsırdı. Bizlerdiń gúna ushın ólip, haq bolıp jasawımız ushın Ol gúnalarımızdı atanaq aǵashta Óz denesine júkledi. Onıń jaraqatları arqalı shıpa taptıńız. Burın adasqan qoylar sıyaqlı edińiz. Endi bolsa, janlarıńızdıń shopanına hám baǵıwshısına qaytıp keldińler. Petrdiń birinshi xatı, úshinshi bap. Hey hayallar! Masix Qudayǵa boysınǵanday, sizler de kúyewlerińizge boysınıńlar. Sonda olardıń geybirewleri Qudaydıń sózine qulaq aspasa da, sizlerdiń Qudaydan qorqıp, pák ómir súrip atırǵanıńızdı kórip, sózlerińiz arqalı emes, al siz, hayallardıń úlgili ómirińiz arqalı qolǵa kirgizilip, iseniwshi boladı. Sulıwlıǵıńız tek sırtqı bezeniwlerden. Áshekóylengen shashlar, taǵılǵan altınlar hám sánli kiyimlerden ǵana ibarat bolmasın. Al, sulıwlıǵıńız sırlı bolǵan ishki dúnyańızdan, yaǵnıy jumsaq hám tınısh bolǵan joǵalmaytuǵın ruwxıy gózzallıqtan ibarat bolsın. Bul Quday aldında júdá qımbatlı. Ótmishte Qudaydan úmit etken muxaddes hayallar da óz kúyewlerine boysınıp, usılay bezengen. Solardıń biri Sara da óz kúyewi Ibrayımdı Xojayınım, dep atap, oǵan boysındı. Eger sizler de jaqsılıq islep, hesh qanday qorqınıshqa berilmeseńiz, Saranıń qızları bolasızlar. Hey kúyewler, sol sıyaqlı sizler de hayallarıńızdı jaqsı túsinip jasańlar. Olardıń názik ekenin hám máńgilik ómirdi sizler menen birge miyras etip alatuǵının bilip, Olardı húrmet etińler. Solay etseńiz, duwa etkenińizde tosqınlıq bolmaydı. Juwmaqlastırıp aytqanda, hámmeńiz bir niyet penen birlesińler. Basqalardıń quwanısh hám qayǵısın bólisińler. Bir-birińizdi tuwısqanlarsha súyińler. Qayırqom hám kishipeyil bolıńlar. Jamanlıqqa jamanlıq, ǵarǵısqa ǵarǵıs penen juwap qaytarmańlar. Kerisinshe, jaqsılıq penen juwap qaytarıńlar. Sebebi Quday sizlerdi bul ushın shaqırǵan. Kimde-kim ómirdi súyip, jaqsı kúnler keliwin qálese, tilin jaman sózden, awzın ótirik sóz aytıwdan tıysın. Jamanlıqtan qashıp, jaqsılıq islesin. Tınıshlıq izlep, onı ornatıwǵa umtılsın. Óytkeni Qudaydıń kózleri haq adamlarda, Onıń qulaǵı olardıń jalbarınıwların esitedi, biraq Quday jamanlıq isleytuǵınlarǵa qarsı turadı. Jaqsılıq islewge intalı bolsańız, Kim sizlerge jamanlıq isleydi? Haq islerińiz ushın azap shegip atırǵan bolsańız, sizler baxıtlısızlar. Adamlardıń qorqıtqanınan qorıqpańlar hám qáweterlenbeńler. Masixtı Iyemiz dep, kewillerińizde ayrıqsha qásterleńler. Sizlerdegi úmit haqqında soraǵan hár bir adamǵa juwap beriwge hámme waqıt tayar bolıńlar. Degen menen, bunı múláyimlik penen, Húrmet kórsetip isleńler. Masixqa tiyisli bolǵan sizlerdiń jaqsı júris-turısıńızdı jamanlap mazaq etetuǵınlar uyalıp qalıwı ushın hújdanıńızdı taza tutıńlar. Jaqsılıq etip azap shegiw Qudaydıń qálewi bolsa, bul jamanlıq islep azap shegiwden jaqsıraq. Masixtıń Ózi de haq bola tura nahaqlar ushın azap shekti. Ol bizlerdi Qudayǵa alıp keliw ushın, gúnalarımız ushın bir mártebe qurban boldı. Denesi óltirilse de, ol ruwxta tirildi. Ol hátte, qamaqta bolǵan ruwxlarǵa da barıp, óz jeńisin járiyaladı. Áyyemgi waqıtları Nuwxtıń zamanında keme soǵılǵanda, Quday adamlardıń táwbe etiwin sabırlıq penen kútse de, olar oǵan boysınbaǵan edi. Sol kemege az ǵana adam, yaǵnıy segiz adam minip, suwdan qutqarıldı. Bul, Iysa Masixtıń qayta tiriliwi arqalı házir sizlerdi qutqaratuǵın suwǵa shomıldırılıwdıń tımsalı. Suwǵa shomıldırılıw deneni kirden tazalaw emes, al Qudaydan pák hújdan soraw degendi bildiredi. Masix aspanǵa kóterilip, Qudaydıń oń jaǵında otır. Oǵan perishteler, aspandaǵı biylewshiler hám kúsh iyeleri boysındı. Petrdiń birinshi xatı, tórtinshi bap. Solay etip, Masix denesi menen azap shekti. Sizler de Masixta bolǵan oylar menen ózlerińizdi azap shegiwge tayarlańlar. Sebebi denesi azap shegip atırǵan adam gúna islewdi toqtatadı. Bunnan bılay, dúnyadaǵı ómirińizdiń qalǵan bóleginde adamnıń jaman qálewleri boyınsha emes, al Qudaydıń erki boyınsha jasańlar. Sizlerdiń ótken ómirińizde isenbeytuǵın adamlarǵa jaǵatuǵın ádetlerdi islep jasaǵanıńız jeter. Sol waqıtlar sizler buzıqshılıqqa, jaman qálewlerge, maskúnemlikke. Aysha-ashretke, nápsqawlıqqa hám jerkenishli butparazlıqqa berilip ómir súrgen edińler. Endi bolsa, isenbeytuǵınlar sizlerdiń olar menen birlikte usınday nápsqumarlıqta qatnaspaǵanıńız sebepli hayran bolıp, sizlerdi mazaq etip atır. Biraq olar bunıń ushın tiriler menen ólilerdi húkim etiwge tayar turǵan Quday aldında juwap beredi. Sol sebepli, ólilerdiń denesi basqalar qatarı ólip, Jazalansa da, ruwxı Quday sıyaqlı jasawı ushın xosh xabar ólilerge de járiyalandı. Hámme nárseniń aqırı jaqın. Sonlıqtan duwa etiw ushın aqıl menen is tutıp, sergek bolıńlar. Eń baslısı, bir-birińizdi shın júrekten súyińler. Óytkeni súyispenshilik kóp gúnalardı juwadı. Narazılıq bildirmey, bir-birińizge miymandos bolıńlar. Hár birińiz Jaqsı xızmetshi sıpatında Qudaydıń sizlerge miyrimlilik penen bergen hár túrli ruwxıy sıyların qollana otırıp, bir-birińizge xızmet etińler. Adamlar aldında sóylegen adam Qudaydıń sózine say sóylesin. Basqalarǵa xızmet etetuǵın adam Qudaydıń bergen kúshi menen xızmet etsin. Usılayınsha, Iysa Masix arqalı Quday hár bir iste alǵıslansın. Ullılıq hám qúdiret máńgige Masixtiki. Awmin! Súyikli tuwısqanlarım! Sizlerdi sınaw ushın keletuǵın awır azaptı tań qalarlıq nárse dep hayran bolmańlar. Kerisinshe, Masixtıń azaplarına sherik bolǵanıńızǵa quwanıńlar. Solay etip, Masix saltanat penen kelgende quwanıp shadlanasızlar. Masixtıń atı ushın masqaralanıp atırǵan bolsańız, sizler baxıtlısızlar. Sebebi Qudaydıń ullı ruwxı ústińizde boladı. Jáne hesh birińiz adam óltiriwshi, urı, jamanlıq islewshi yamasa basqalardıń jumısına aralasıp, kesent beretuǵın bolıp azap shekpesin. Biraq sizler masixıy bolǵanıńız ushın azap shegip atırǵan bolsańız, uyalmańlar. Al, bul at penen atalatuǵınıńız ushın Qudaydı alǵıslańlar. Óytkeni Húkim shıǵarılatuǵın waqıt jetip keldi. Húkim shıǵarıwdı Quday Óz shańaraǵınan baslaydı. Eger bul Qudaydıń shańaraǵı bolǵan bizlerden baslansa, Qudaydıń xosh xabarına qulaq aspaytuǵınlardıń aqırı qanday boladı? Eger haq adam zorǵa qutqarılsa, Qudaysız hám gúnakkar adamǵa ne boladı? Sonlıqtan Qudaydıń erkine boysınıp, azap shekkenler jaqsılıq islep, janların isenimli Jaratqanǵa tapsırsın. Petrdiń birinshi xatı, besinshi bap. Arańızdaǵı jámát aqsaqallarına, olarday jámát aqsaqalı bolǵan men, Maysextiń shekken azaplarınıń gúwası hám Ol qaytıp kelgende ashıq kórinetuǵın saltanatınıń sheriklesi sıpatında mınalardı ótinish etemen. Qudaydıń sizlerge tapsırǵan sirewin májbúriy túrde emes, al shın kewilden, Qudaydıń erkine say qılıp baǵıńlar. Bunı aqsha ushın payda kúnemlik penen emes, al óz qálewińiz benen isleńler. Ózlerińizge tapsırılǵan adamlarǵa ústemlik etpey, sirewge úlgi bolıńlar. Solay etseńiz, bas shopan kelgende máńgi ulılıqtıń tajın alasızlar. Hey, jaslar! Sol sıyaqlı sizler de Aqsaqallarǵa boysınıńlar. Hámmeńiz bir-birińiz benen kishipeyil qatnasta bolıńlar. Sebebi. Quday menmenlerge qarsı turadı, biraq kishipeyillilerge Óz miyrimin beredi. Sonlıqtan ózlerińizdi Qudaydıń qúdiretli qolı astında pás tutıńlar. Sonda belgilengen waqıt kelgende Ol sizlerdi mártebeli etedi. Barlıq ǵam-táshwishleringizdi Oǵan tapsırıńlar. Óytkeni Ol sizlerge ǵamxorlıq qıladı. Saq hám sergek bolıńlar. Dushpanıńız Shaytan kimdi jutsam eken dep, aqırǵan arslanday bolıp gezip júr. Isenimde bekkem bolıp, Shaytanǵa qarsı turıńlar. Sebebi dúnyanıń basqa jerlerindegi tuwısqanlarıńızdıń birdey azap shegip atırǵanınan xabarıńız bar. Pútkil miyrimniń tiykarı bolǵan Quday sizlerdi Iysa Masix arqalı Óziniń máńgilik saltanatına shaqırdı. Qısqa waqıt azap shekkenińizden soń, Ol sizlerdi Ózi jetilistiredi, bekkemleydi, kúsh-quwat beredi hám tiyanaqlı qıladı. Qúdiret máńgige Oniki bolsın! Áwmiyin! Men sizlerge usı qısqasha xatımdı ózim isenimli tuwısqanım dep esaplaytuǵın Silaǵa jazdırıp atırman. Sizlerdi jigirlendirip, bul xatta aytqanlarımnıń Qudaydıń haqıyqıy miyrimi ekeni haqqında gúwalıq beremen. Usı miyrim menen bekkem turıńlar. Sizler menen birge tańlanǵan Babilondaǵı iseniwshiler jámááti hám tutınǵan ulım Mark sizlerge sálem aytıp atır. Bir-birińizdi súyispenshilik penen súyip, sálemlesińler. Masixqa tiyisli bolǵan sizlerdiń hámmeńizge tınıshlıq yar bolsın!